Eeh muri sei sei ma traders munogona kunditi Draft Muller ari pachitupa ndi Forget Dzoro. So tiri kungobhaiza bhaiza tichibatsirana hama neshamwari. vari kutatarikawo mu industry ye forex trading nevari kuda kutanga so tine strategy yatiri kumbosheya nevamwe kuti tiri kuigona sei, tiri kuzvigona seiwo tichibatsirana nevamwe so vanenge vachida kudzidza. Forex trading from scratch uchiona this video for the first time wakasununguka kuuya kuinbox tototanga kudzidzisana. Mabhuroka ndinoshandisa Derive naWelltrade only. Ndinofarira kutrader masynthetics uye ndichifarira hangu maticks so of course masetups tinongokupai eboth maticks kana maspikes zvese but inini ndinonyanya hangu kufarira maticks so Haa panapa sekuona kwamuri kuita tine trade ratiri kubva kutoita take profit pano paBK patapinda this CRT haa tine matrades mamwe aita take profit pano neachangobva kuita take profit paFTP. hatina hedu ataka holder achadzika kuzasi but tikawana rimwe candle rinozvi presenter again kuCRT tichapinda zvekare but for the meantime hatina riri kurunner pathis pair tine of course ari kurunner kune these pairs but tichangoramba takaita sei takakuupdatai pane zvimwe so video rinori ndariita ndichida kubatsirana nehama neshamwari. kuti tinotaimira sei nguva dzekupinda macandles edu eCRT. Inini ndinonyanya kufarira mafour awa so kana uri mumwe anofarirawo mafour awa une six hours only paday

na 10 pm ndipo pega paunopinda kana uri muno muZimbabwe ndipo pega panopindwa ma entries ipapo. Zve exit hazvina basa ne time because zvichange zvichienderana ne exit point yako. yepa 50 percent nepa CRT low or CRT high ndopano determiner exit so why tichiti isusu ne 6 hours izvi zvicha reducer. stress yako yekuda kuramba wakangotarisana nefoni uchianalyser so the first thing iwe uchangomaka uchipinda pamaanalysis ako uchangomaka macandles ako auri kufungira kuti aya ari mumakey zones and anogona kutipa acrt uh, uh, strategy yedu candle redu riri rinogona kutipa crt so After wa identifyer such candles let's say wa identifyer na 12 o'clock so uchikuziva kuti ndichadzoka inini pa chat na 2 o'clock. Let's say wa identifyer candle rako iwewe na 3 o'clock PM wotoziva kuti for entries ndichadzoka panapa na 6 o'clock so just write down kuti tinopinda ma entries edu na 2 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock either morning or afternoon only ndopatinopinda ma entries aya. Ndipo panenge pachi former the four hour candle ipapo. Muchaona kuti nguva idzi dzinosiyana nedzatiri kuona pabhuroka panapa nekuti dhirivhi haazoshandise taimu yedu yatinoshanda nayo muno muZimbabwe. Eeh kana ndisingakanganise Derive anenge ashandisa GMT which is two hours haa behind time yedu yekuno kuZimbabwe umm like right now mukuona candle iri riri kunzi eeh ravhura iro nafour o'clock. which means richavhara iro nenguvai. Four tikati four plus four riri kuvhara nenguvai? Na eight o'clock handiti ka? But eight o'clock manje haasi kuita sei kuita tally na ten o'clock wedu uya uya. But ukacheka izvezvi so ten o'clock this evening uchaona kuti candle iri riri current rinenge ravhara pakutobuda rimwe new candle rani riri pa H4 panapa same applies neiri iri ravhura na 4 am but ukaenda pa Zimbabwean time idzodzi idzi uchaona dzanga dziri 6 am Which means iwewe ukauya panapa wanga wa analyser candle rako iri na toti wariona nani na 12 midnight sekutaurwa kwadziri kuitwa apa. Waifanha kuti iwewe kana dziri 12 midnight Zimbabwean time wotoziva kuti after two hours ndakuita sei ndakunocheka iri racho iri.

regai muone kuti nguva idzi dzakasiyana papi dzekuno kubroker nedzepadheriivhi. Regai tiswiche kuenda pa one minute time frame tione current time chaiyo chaiyo yatiinayo izvezvi. Right. Muri kuona kuti iye zvino izvi time dzedu dziri kubuda dzakanzi 1828.

two hours then ukada kuchekawo zvichienderana ne time frame yekunyika kwauri ungonocheka chi even pa pa website ya nhingirikini ya deliver andiri kuona pakanzi GMT saka iwe unochekawo region yako kuti iri kupi iri pa iri pa GMT chii plus two here minus two here then you calculate time yako nechi Uno calculate time yako ne accordingly ne time zone yenyu. So I hope ndabatsirawo someone ipapa. Ndichadzinyora zvekare pa description time dzekucheka ma CRT entries. Thank you.